rabbi ilma si caalu si haa kennuunis dhaamsa keenya ture. Bara gartee khaliifaa saddeettaffaa Umar yaadataa Umar Abdulaziz akka gara aangoo dhufuutti. Umar Abdulaziz guyyaa aangoon itti kennamtu cinqamee rakkatee dhiphatee akka taatu dhabe sababni isaa aangoon islaama keessatti bakka ittiin dhaaddatanii fi ittiin of tolu osoo hin ta'in bakka ittiin hawaasa tajaajilatanii fi guyyaa boruu fuula rabbii duratti dhaabbatanii gaafatan ta'uu waan beekuuf umaris akkuma aan- gara aangoo dhufee waan godhu wallaalee olamaa ciccimtuu biyya jirtu yeroo sanitti hunda isaanii waamee waa'ee gartee qabeenya beetal mu'min jiru kana yookaan mana gartee kuusaa jiru kanarraa gaafate maal haa godhu jeeni ulamaa'onni yeroo san jiranis qabeenyi kun kan muslimarraa wali qabame kan sulmiin qabame jiraatullee islaamaaf waan hiramuuf yookaan raabsamuuf yookaan islaama waan tajaajilu deemtuuf rakkoon qabu jedheen murtee ummaas hortee ulamaa'otaa kana fudhatee akkuma gara manaa deemeen ilma isaa abdallaan mari'ate murtee ulama'ootaa kanas itti hime abdallaan wanti biraa sirriidha garuu waa'ee kanaa gartee kun sirrii miti sirrii natti hin fakkaatu jeen yaa abbaa kiyya murtee gartee yookaan qabeenya waan hajjaaj dalage kanatti hin seeninii jeen hajjaaj qabeenya kana zulmiidhaan hawaasa musliima irraa guure kanaaf qabeenyi karaa zulmiitiin dhufe kun dilii isaa innummaan ittiin haa gaafatamu malee ati wajjin hin qooddatini jedheen. Duuba maal haa godhu yaa ilma kiyyaa jennaan qabeenya kana gartee warra zulmiin inni irraa guuree jira waan ta'eef labsii jeen deem labsii ummata yaami warra gartee zulmiidhaan qabeenyi isaan irraa saamame yoo jiraate gara gartee mana kuusa kana dhufanii haa fudhatanii jeen. Tole murtee ulamaawota seera tan teetanaa turan haliqeffame. Amma dadhabeetin jira xiqqishoo boqonnaa godheetin asrii booda gonka eegartee raabsaa jeen. Yaa abbaa kiyya. mee wabiin ati qabdu maali jedheen hagga asirii sana gartee raftee koo keetiif yoo achuma gahuutti taate kaleessa gartee nama nama dhuunfaa turtee amma immoo hoggaan hawaasati ba'aa hawaasaa sirra jira kanaaf wabiin ati qabdu hin jirtu raftee koodha fa'umaan tana raabsii jedheen. Tole duuba dadhabbiin qaba bara ammaan tana achiraa dhufee jennaan lakki abbaa kiyya amma kaleessa hawaasaa amma immoo hogganaadha kanaaf eh, warraan gartee tajaajiltoota mana mootummoota yookaan masara keessa jiran isaan lallabsii dabarsi isaan asiraa raabsanii jedheen akkasumatti akkuma ilmi isaa jedheen innis ee dhugaa baante ilma kee jedhe waan jiru hunda baasee uummata yaamee uummata gartee zulmiin qabeenyi isaa irraa guurame hunda baasee raabse amma boodoo maal tafee jennaan amma gartee dirqama qabdu baattee jirta rafi yoo achumaan duutollee gartee ba'aan takkallee sirra hin jirtu idaan tokkollee sirra jiru maatii keessa gartee idaa keessatti hin dhiifnee jedhee gorsi ilma akkanaa gartee rabbi isin haa kennu seenaa umar ibnu abdulaziz akkaataa itti dhufee fi bara hoggansaa maal akka faatu kutaatti aanu keessa walitti deebina